Sgwrsio am Sgwrsio am Sgwrsio am Brifysgol.
Wyt ti'n poeni taw mynd i brifysgol yw'r dewis iawn i ti? Ydy hi'n werth mynd?
Efallai dy fod yn meddwl nag wyt ti'n ddigon da. Neu'n poeni am fod yn rhan o bob dim. Neu efallai bod arian neu'r broses ymgeisio yn peri gofid. Beth sydd dy ddal di yn ôl? Sgwrsio am Brifysgol.
Dyma bodlediad lle ni'n clywed am brofiadau go iawn myfyrwyr o Brifysgolion Cymru fydd yn rhannu ei brofiadau personol nhw ym mhob penod. Byddwn ni'n trafod yr holl deimladau sy'n eich dal yn ôl o bosib, A cheisio gosod sylfaen i chi i wneud penderfyniadau iawn wrth wrando ar eraill yn adrodd eu storïau nhw.
Yn y benod hon, rydyn ni'n edrych ar yr ochr ariannol. Wedi'r cyfan, mae penderfynu os ych chi'n gallu fforddio mynd i'r brifysgol yn rhywbeth mae llawer iawn o bobl o bob math o gefndiroedd yn gorfod ystyried.
I hefyd, mae'n rhoi bach o, bach o fel independence, really, unwaith yn mynd i'r brifysgol yn diwe. Dim yn gorfod dibynnu ar mam a dad sy'n gymryd, a o'n i ddim eisiau rhoi straen ariannol arno nhw chwaith wrth mynd i'r brifysgol, fi nhw boeni amdano sut o'n i'n mynd i fforddio bwyd ag yn y blaen. Dwi'n dal i ddefnyddio llawer o apps i reoli faint fi'n gwario, a mae hynny'n di newid. sut dwi'n byw sio gymaint. Mae'n gwneud yn siŵr bod gen i digon i wario ar fy hun. Felly dwi'n meddwl y ffordd gorau edrych yn fo ydy mewn fel buddsoddiad, fatha investment yn eich dyfodol chi.
Dafydd ydw i, ac rwy newydd orffen cwrs meistr mewn darlledu chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn ymuno gyda mi ar y podlediad yma mae myrfyrwyr Cara Walters a Morgan Kendall, y ddau yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe, a Ffion Smith sy'n astudio ym Mangor. Yn ogystal, mae Llinos Williams sy'n aelod staff ym Mhrifysgol Bangor yn ymuno i roi cyngor a thipiau. Croeso i chi gyd.
Helo, Llinos Angharad Williams dwi a dwi'n gweithio ym Mhrifysgol Bangor fatha uwch swyddog o Recruitio Cymru. Mi nes i astudio gyfraith ym Mhrifysgol dipyn o flynyddoedd yn ôl. Dwi bellach yn 41 mlwydd oed. Helo, uh, Morgan Kendall ydw i a dwi'n 22 mlwydd oed. Nes i astudio y gyfraith am tair mlynedd mewn Abertawe. Mae gen i digri nawr mewn y gyfraith, ond Ro'n i am wneud masters mewn gyfraith yn Abertawe ond nid oeddwn i'n licio'r cwrs felly nes i newid i cwrs roedd i'n teimlo bach mwy yn gyfforddus gyda so nawr dwi'n wneud addysg plentyndod so childhood studies um, masters a dwi ar fin gorffen dwi angen jyst gwneud dissertation 20,000 o geiriau so byddai'n gorffen felly mae'n gwneud tair mis i gwneud y dissertation a wedyn ti'n gorffen. Helo, Siwai Caradwy ar un astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd. Um, y reswm dwi'n di penderfynu cyfrannu podediad yma yw oherwydd dwi'n meddwl bydde hyn wedi bod yn fanteisiol iawn i fi wrth mynd mewn i'r brifysgol a i bawb i weld pa fath o brofiadau sydd ar y gael o fewn y brifysgol i weithio ac i uh, gael bach o arian ar yr ochr. Helo, Ffion dwi. Dwi'n um, byw yn Gogledd Cymru ac yn Prifysgol Bangor. Dwi'n astudio, wel, newydd gorff am blwyddyn gyntaf i yn astudio diwylliant a fatha media studies and production, ond dwi wedi dewis newid fy nghwrs i llynedd i, i wneud BA Honours yn Fine Arts. Dwi wedi dewis wneud y podlediad yma achos mae o'n cyfle i mi gael helpu pobl eraill efo beth dwi wedi dod o profiad blwyddyn gyntaf i. Gwych.
Reit, wel, awn ni'n ôl, awn ni ddechrau. So, awn ni'n ôl i'r uh, y man cynta, i'r adeg cyn prifysgol, ble, tio, oedd y gost a'r oblygiadau ariannol y cyfan, oedd hynny'n un rhywbeth ydych chi wedi ystyried lot cyn i chi ymgeisio, neu oedd e rhywbeth kind of snack up on you kind of thing? Um, awn ni draw i Morgan i ddechrau. Um, o, cyn ddod i brifysgol, Nid oeddwn i fel poeni llawer am arian, oherwydd roedd hi'n bach fel, just bach yn fel silly, achos fel byddai'n gwario arian bob wythnos heb hyd yn oed becso am faint o'r arian oedd gen i ar ddiwedd yr wythnos. Ond wrth i mi fel mynd trwy fy nghwrs, dwi'n credu fel bod fy sgiliau gyda arian wedi gwella, a nawr trwy wneud masters, dwi fel, mae gen i fel syniad fel hanner yn fwy well o fel sut i i wario arian o faint a faint i wario pob wythnos. So. O, oh, wow. So, cyn i chi mynd i prifysgol, na ddod ti'n really gyfidio am methu affordio fe, ond pan nes ti cyrraedd, dyna pryd naeth e, like, bwrw ti. Ie, yeah, ie. Yeah. Felly, Cara, ydych chi'n becso cyn i chi mynd i prifysgol? Ydych chi'n becso am arian a ymgeisio am cyllid myfyrwyr a pethau fel hynny? Ie, yeah, dwi'n meddwl o'n i yn poeni ychydig, achos yn amlwg oedd Covid yn ystod yr adeg hynny, a oedd y cost o fyw popeth wedi cynyddu, a ni'n meddwl, o, faint mae'r arian hyn yn mynd i para fi, a dwi'n ei para digon ar gyfer rent, ar gyfer bwyd, beth oedd yn, beth oedd yn ddigon yn dyfa, a'n enwedig hefyd, fi yw'r person cyntaf o'r teulu i fynd i'r brifysgol, felly mae pawb arall wedi mynd mewn i'r byd gwaith, a maen nhw wedi gweld yr arian a'n dod mewn i, e, i'w cyfrif banc ar byr yn dyfu, Dwi jyst yn gweld arian yn mynd mas a dim yn dod mewn nes bod fi wedi dechrau gweithio wrth ymwneud fy astudiaethau. Right, oce. Okay.
So fi'n meddwl mae hynny'n rhywbeth really, really interesting. Fi'n meddwl mae lot o bobl sydd fel y cyntaf i mynd o'r teulu yn teimlo lot o pressure ychwanegol i pobl wahanol. Felly, fel i fi, yn un hynaf o gyd o mrodi'r chwiorydd fi, ond y rhieni fi, wedi, y ddau ohonyn nhw wedi mynd, ond oedden nhw'n eitha hen pan nhw'n cael fi. So, y dde amser hir yn ôl, felly yn nhw ddim yn gwybod dim byd, yn ni ddim yn gwybod dim byd. Ond fi'n meddwl mae rhywbeth ychwanegol pan mae neb wedi mynd o gwbl, fi'n meddwl mae hwnna'n bach o pressure ychwanegol. Oedd hynny'n anodd i gorfod ffigur o fe gyd mas ar ben dy hun? Wel, oedd e'n galed, achos o ran yn grŵp ffrindiau yn yr ysgol hefyd, fi oedd yr unig un ath y flwyddyn ni i'r brifysgol. Felly, oedd e'n rhywbeth eitha od mewn ffordd, achos o'n i jyst yn mynd na ben yn hun o fach. O'n i ddim, o'n i ddim yn gallu trafod unrhyw un fel o'n nhw di cyllidebu fel osnodd i osnodd. O'n i ddim wir yn abo neb yn y brifysgol. Bydd yn profiad hollol newydd, ond nes i penderfynu y cyllidebu yn y ffordd yn unan a beth oedd yn siwto fi. Fi'n credu bod ffordd wahanol pawb o fyw, really, yn dibynnu ar sut ych chi'n cyllidebu a beth ych chi eisiau gwario arian arno. Felly mae fel an i pawb a'i bywydau personol. Od iawn bod neb yn yr ysgol neu ffrindiau ti i gyd yn mynd, achos y profiad fi oedd, oedd fwyafrif o bobl yn mynd i'r brifysgol ysgol fi yn wedig. Ie, yeah, o'n i mewn grŵp ti a fel deg ohono ni, ond yn amlwg o lot wedi penderfynu peidio mynd, neu o lot i penderfynu gadael e am fel drwy fynnau wedyn mynd i'r brifysgol, felly wedi dibynnu rili really, achos y cyfnod gyda Covid, a falle hefyd o'n i fan o'n ffrindiau yn poeni amdano'r ochr ariannol na bod well dyn nhw gael swydd a mynd syth mewn i gael hmm. arian mm. yn dyfe. O, wel, da iawn ti, achos bys yna wedi gwneud e lot yn anoddach bys yna wedi meddwl i methu trafod gyda ffrindiau. Uh, Fion, beth amdano ti? Uh, ydych chi'n becsio? O'n, o'n i'n poeni'n arw o ran sut fydrai... Mae gen i swydd a dwi'n lawrydd yn, ar ochr hefyd yn wneud fatha ffilmio o falle. So oedd hwnna'n roed fi i'r ochr bach o be fedrai safio, ond hefyd gyda'r pres brifysgol, oedd o'n bach yn overwhelming, gallu trio sortio pres a sut fedrai organisio fo mewn ffordd ac ffeindio pethau i sortio fo yn lle jyst fatha roed o i un ochr a peidio wneud dim byd efo fo heblaw am rent a bwyd. So oedd o'n um, profiad newydd, dwi efo bres. Ie, yeah, fi'n meddwl dyna'r rhan o'r bwrpas o, o prifysgol yw bod chi'n gorfod wneud y budget o. Mae rhaid i chi delio gyda'r arian chi eich hun am y tro gyntaf. Um, llinos, gan bod ti'n gweithio yn y prifysgolion, so beth fysa ti'n dweud i rywun sy'n poeni amdano arian a falle bod hynny'n stopio nhw rhag ymgeisio am y brifysgol. So, mae'n rhywbeth da ni'n dod draws fo yn mwy o mwy aml yn ddiweddar. Dwi'n meddwl, oedd o di mynd, oedd o'n arfer bod rhywbeth o pobl yn poeni amdano fo. Wedyn oedd o'n newid i ddod efo'r cyllid ac y pobl yn teimlo mwy gyffyrddus efo'r peth. A rwan efo'r sôn dan costa byw o bob dim yn mynd i fyny. Fatha o rili really difyr chlywed Cara yn siarad amdano peth. Dwi'n meddwl, bod ni'n mynd yn ôl 'wan i pobl meddwl 'alla i ddim fforddio fynd, dwi'm isio mynd i brifysgol, dwi isio mynd i weithio. Felly mae'n ddifyr i weld bod chdi 'di gweld hynna ar y llaw cyntaf fel ffrindiau chdi yn penderfynu bod o ddim yn rhywbeth iddyn nhw. Dwi'n meddwl un o'r peth pwysicau i wneud ydy i sbio ar yr opsiwn a wedyn sbio ar ochr ariannol i'r peth a gweithio allan ydy hwn yn rhywbeth dwi'n gallu wneud. Dwi'n meddwl da ni'n ofnadwy o lwcus yn myfyrwyr o Gymru. Mae'r system cyllid sgynna ni yn dda ofnadwy a lot mwy generous na beth sydd ar gael, achos dwi'n gweithio hefyd yn Lloegr, a dy'r myfyrwyr yna ddim yn cael cyn hanner gymaint o bres a beth da ni'n gael i fynd i brifysgol. Felly dwi'n meddwl mae'n rili really pwysig cyn bod rhywun yn penderfynu na dwi'n methu wneud o, na dwi'n methu fforddio fo, ydy eista lawr a gweld faint o bres sydd ar gael, be di costa mwyaf nhw, eto fel ffion yn dweud y costa mwyaf di rent a bwyd. Trio gweithio allan be di hynna, gweithio allan faint o bres sydd ar gael, a wedyn meddwl amdano ffyrdd all o helpu allan, achos mae yna ddipyn o bethau. Um, a gyda fi lot o myfyrwyr yn gwneud gwahanol bethau, fatha os mae'n unau cael swydd, neu maen nhw'n gweithio llawn amser yn ystod y gwyliau, achos mae yna gwyliau mawr i ffwrdd o brifysgol. Dio ddim yn flwyddyn cyfa academaidd, fel pawb yn gwybod hynna. A wedyn, mae yna bethau mae brifysgolion yn neud hefyd, so dwi'n meddwl hefyd beth sy'n ofnadwy o bwysig ydy sbio fewn i sut mae prifysgolion yn helpu, a hefyd mae lot fawr o arian ychwanegol ar gael. O'n i siarad amdano hyn neithiwr, o'n i'n gwneud sgwrs ar gyfer rhieni neithiwr, a maen nhw gyd i syni cyn gymaint o bres da ni'n fodlon rhoi iddyn nhw. Mae gwahanol cynghorau, uh, gwahanol elusennau, mae yna gymaint o bres allan yna, ond mae angen mynd allan a chwilio amdano fo. Dwi'n meddwl dyna di'r peth efo hyn. Ie, fi'n meddwl problem gwybodaeth yw i mwy nag unrhyw beth arall. So, so bobl yn gwybod yn union faint sydd ar gael iddyn nhw. Ond symud ymlaen i cyllid myfyrwyr, um, ydych chi gyd yn gwybod o flaen llaw beth oedd rhaid i chi wneud i ymgeisio? Neu hyd yn oed ydych chi'n gwybod bod rhaid ymgeisio cyn i chi'n mynd i prifysgol? Fi'n gwybod mae rhai ysgolion yn paratoi yn well nag eraill amdano bywyd prifysgol a popeth sydd rhaid i wneud gyda'i cas a cyllid myfyrwyr. So chi'n gyd yn gwybod, yn dechrau gyda Fion, ych, ych chi'n gwybod yn union beth oedd rhaid wneud cyn i ti mynd, neu oedd e bach yn broses o ffindio mas gwybodaeth ar ben dy hun? Uh, Wel, fy mhrofiad i, es i ddim i chweched, nes i syth i coleg am dwy flynedd, ac ar ôl dwy flynedd yn goleg, do'n i'm yn barod at prifysgol, felly nes i cymryd cwrs sylfaen, Ac nath nhw preperio ni at cyllid myfyrwyr ar diwedd lefel tri, fatha, t'mo', ail flwyddyn chweched yn coleg, ac eto yn cwrs sylfaen. So dwi'n teimlo fatha cefais lot o help tuag at gwybodaeth a sut i ymgeisio â cyllid myfyrwyr i fod, dal fod yn education yn Nghymru, ac oedd hwnna'n lot o help i fi. Oedd cael benthyciad yn, yn rhywbeth oedd yn poeni chi, achos fi'n gwybod o'n i yn, yn becsio, o, oh, fi'n mynd i mynd i wneud y gradd yma, does dim garanti o swydd a fi'n mynd i dod mas gyda gyd o'r loans yma. Ydych chi'n poeni amdano'r benthyciad ei hun neu oedd hynny kind of secondary? Ie, um, yeah, oedd o'n, ti'n mae o'n bob tro yn rhywbeth sydd ar cefn dy ben di, ac yn, yn sicr o rhywbeth yn y dyfodol lle ti fatha yn ofyn y pwnc dod i fyny eto. A ti fatha, oh my gosh, fe dwi'n neud? So mae o'n, ie, yeah, dwi wir yn teimlo bod dim just fi, ond myfyrwyr eraill yn teimlo fydd hwnna'n broblem yn y dyfodol. Morgan, beth amdano ti? Cyllid myfyrwyr, ydych chi'n teimlo'n barod i mynd i brifysgol ac ymgeisio am y cyllid? Wel, cyn i mi cael fy nghyflwyno i brifysgol, doedd gen i ddim clyw beth oedd um, cyllid myfyrwyr. Ond gyda help, es i chweched am yn hael eithion, a ges i help fel rhy dda gan bydd y llawn um, wrth wneud UCAS a wrth wneud y cyllid myfyrwyr, a wnaeth rieni fi help fi hefyd. Ond roedd e'n dwy mis o wneud y cyllid mewn fawr. Roedd yn broses eithaf galed, ond dwi mewn mewn blwyddyn pedwar nawr mewn y Prifysgol Abertawe. Mae pob amser dwi angen a ail cymbwyno fy hunain i'r cyllid myfyrwyr. Mae'n broses eithaf hawdd nawr. Does gen i ddim sialens wrth wneud y broses. So. mae cael bach o bractis yn helpu yn y dyfodol. So. Ie, yeah, fi'n meddwl mae, mae hynny'n hynny rhywbeth mae, mae lot o bobl yn, yn, yn teimlo fel pan chi'n mynd ymlaen, mae jyst yn rhywbeth, o, oh, rhaid, so mae rhaid wneud hynny to, fi'n gwybod i gyd o'r boxes, mae rhaid ticio, ond y tro gyntaf yw'r un sy'n sy really achosi trafferth i lot o bobl yn dweud. Ie, yeah, uh, fel, fel mae pawb wedi sôn, o'n i'n gweld y proses gyntaf, ni'n gweld y e bach yn hir wyntog, Ond wrth wneud fel cyfwyniad i UCAS, o'n i'n cael cyfwyniad ar gyfer sut i wneud cais ar gyfer cyllid myfyrwyr yr un pryd yn y chweched dosbarth. A o'n i'n teimlo bod e'n broses o ran ochr i, achos o'n i'n teimlo bod bach o bwlch amser o'ch chi'n aros ar gyfer i chi weld faint o cyllid o'ch chi'n gael, achos yn amlwg oedd yn dibynnu ar faint oedd mam a dad yn ennill. Felly oedd hwnna bach o bwlch, a wedyn o'n i'n meddwl, o, oh, beth os nag wy'n gael y cyllid, neu beth sy'n digwydd wedyn yn dyfa, achos ie, yeah, na beth oedd yn, yn ymboeni i, a mae dal yn poeni fi, wel, dwi'n mynd mwyn i'r trydydd flwyddyn yn dyfa, ond fi'n fi meddwl, o oh, na, beth os nag wy'n gael e, ond ie. Yeah. Mae wastad yn gweithio mas, mae'n teimlo fel, mae, mae pawb, pawb fi siarad i, mae wastad yn gweithio mas, mae rai, mae rai wedi, mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, mae'n teimlo fel, achos es i brifysgol yn, yn Lloegr am yr undergrad o leia, a tio, i gymharu gyda pawb fyna oedd gwneud delio gyda Student Finance England, hollol wahanol, yr experience gyda nhw i gymharu gyda fi. Uh, y llun os, be mae fel i brifysgolion? Oes rhywbeth mae rhaid i brifysgolion wneud i falle wella y broses o pobl yn ymgeisio am y tro gyntaf, neu ydy hynny'n rhan i ysgolion, teuluoedd, pethau fel hynny? Wel dwi'n meddwl, da ni'n fodlon ofnadwy helpu, dyna di'r peth pwysig. Um, da ni mewn noson rhieni neithiwr yn siarad efo'r rhieni amdan UCAS ac amdan cyllid. Yn diwrnodau agored, da ni'n neud yn siŵr bod ni'n cynnig sgwrsiau cyllid, a lle ddau bob tro y sgwrs mwyaf hmm. prysur mm. ydy'r un cyllid. Achos dwi'n meddwl, y peth efo cyllid ydy, mae wahanol i bawb, fatha Karen dweud, di pawb ddim yn mynd i gael yr un un faint o bres, mae pawb eisiau gofyn cwestiynau sy'n unigol iddyn nhw. Felly mae rhywbeth da ni'n trio gwneud gymaint a da ni'n gallu. Mae yna wybodaeth ar gael. Dwi'n meddwl be dwi'n trio pwysio lot ydy'r tabl sydd yn dangos be di'r incwm teuluol neu be di'r incwm y tu. Ie, yeah, fi wedi gweld hyn. A wedyn faint o bres fysa hynna'n golygu o ran y benthyciad ac o ran y grant. A oce, okay, diolch yn exact science, ond y le am o'r ei syniad rhywun cyn bod nhw'n cael bob dim drwad faint maen nhw'n gael. Ond dwi'n meddwl, be dwi'n sylwi di pobl ddim yn gwybod llawer amdan, a mi na i fynd on ag on amdan hyn, achos mae'n syni fi bod yna ddim cymaint o bobl yn, ydy'r ysgoloriaethau a'r bysoriaethau sgynna ni. Achos mae hyn yn arian am ddim. Os mae rhywun yn cael y pethau yma, dyn nhw'n gorau talu fo'n ôl. Er enghraifft, gyda ni, arholiad, mae unrhyw person sydd yn efo diddordeb yn y brifysgol yn cael sefyll ar arholiad, maen nhw'n cael dewis i pwnc, maen nhw'n neud o yn yr ysgol neu coleg, mae'n ddwy awr, Ac os maen nhw'n wneud yn dda, mae yna hyd at 3,000 o bunnoedd iddyn nhw gael am ddim. A dwi jyst yn meddwl, am ddwy awr o'n amser i, fyswn i yna. Am 50 punt, fyswn i yna ddwy awr o'n amser. So, felly, dwi jyst yn meddwl, da ni, ella, dwi'n gwybod, da ni'n gwneud digon efo hyn, dwi'n gwybod, ond hynna, dwi'n meddwl, i dyn o'r pethau, da ni angen pwysio allan chydig bach mwy i gael bobl i sbio fewn i'r fatha ni y cyllid ychwanegol yn ogystal â beth sydd yna pryn bynnag lle. Ie, yeah, fi'n meddwl mae lot o'r arian ychwanegol yna. Pob flwyddyn ti'n gweld rhyw fath o swm rhywle. Yr arian yma wedi mynd i wasraff. Does yeah. neb wedi hyn yn oed ymgeisio am holl arian yma. Mae'n wastad yn neud i fi'n grac, ond fi wastad ddim yn ymgeisio amdano fe. So, na, na fo, li. Dyna'r peth, yma.
So, wrth gwrs, i lawer, mae'n mynd i brifysgol sy'n rhoi blas cyntaf o reoli arian eich hun. a cymryd cyfrifoldeb am gallu debu. So fi'n gwybod, tio, brofiad fi, dad fi yn masif planner. Tio, Tuesdays and Sundays, pob wythnos mae'n edrych ar y budget i'r teulu, gweithio mas rhaid ble ydyn ni, ble dylsyn ni fod, oedd e fel routine. So oedd paratoi yn prifysgol am hynny yn teimlo'n eitha standard iddo fi, achos dyna, just, oedd dad jyst wedi cymryd drosto. Um, so o'n i'n mynd i prifysgol gyda darn o, tio, A4, gyda i gyd o plan fi, o'n i'n meddwl bod fi wedi sortio popeth, ond wedyn, tio, mae prifysgol yn dechrau 3,000 yn dod mewn am y taliad cyntaf o, o cyllid myfyrwyr a all of a sudden, tio, couple of nightclubs, budget wedi mynd mas o ffenest. So, oeddech chi wedi cael trafferth gyda unrhyw beth specifig yn hermau cyllideb i wneud budget lan, pethau fel hynny, um, Morgan? Wel, yn y blwyddyn cyntaf o brifysgol, fel dores yn gynharach, doedd gen i ddim wedi fel plan ar faint o'n i'n gwario pob wythnos. Felly, mm. wedyn, fy, fy solution oedd gwario ar yr trwy wythnos, wedyn ar y pen wythnos, edrych yn yr account, a wedyn wedyn cael sioc, dim edrych pob dydd. Felly, sa'n dweud yna y, y peth gorau i wneud, ond nawr dwi'n ei dysgu, dwi'n edrych dwi'n edrych llawer o apps i reoli faint dwi'n gwario, a mae hynny wedi newid sut dwi'n byw sio gymaint, a mae wedi gwneud yn siŵr bod gen i digon i wario ar fy hun, mm. a hefyd ar fel buses i'r brifysgol neu ar bwyd. So, yeah. yeah. Unrhyw apps specific, fi'n siŵr bod pobl yn gwrando eisiau gwybod am yr apps yma. So. Ie, yeah, so dwi'n delio Monzo pob amser, achos yeah, ti'n yeah. gallu reoli fan ti'n gwario, ti'n gallu cael fel, fel pots, felly fel pot am student finance neu pot am bwyd. Felly mae hynny'n really fel, helpu ti peidio gwario'r holl arian ar rhywbeth uh, specific. So. Mm. Peth yeah, gorau Monzo i fi yw'r uh, yw round-ups. Yeah, yeah, ti'n yeah, round prynu rhywbeth am £1.45, mae 55 pence yn mynd mewn i savings. Tio, Mae hwnna jyst yn arian ti ddim yn hyd yn oed yn meddwl amdano, y wahaniaeth rhwng ti o £1.50 a, a, a dwy fynt. Cara, beth amdano ti yn, yn hermau budget o a wneud y plans a pethau yma? Ydyn nhw'n beth yn fwy anodd na ti'n disgwyl? O'n i wedi sylwi'n yr oso cynta pa mor hawdd e i wario arian fel achos oedd fe'r oso cynta yn dyfa, pawb yn ceisio dod i adnabod i gilydd. Ffion, uh, beth amdano ti? Ych chi'n cael unrhyw drafferth gyda budgeto ar, ar y ddechrau, neu ti wedi gwella nawr, neu ti dal yn stryglo tyfu bach? Ar y dechrau, dwi'n teimlo fatha nes i ddim cymryd mantais o'r profiad freshers a bob dim, achos o'n i'n, uh, o'n i gynnau swydd oedd yn O'n i'n mynd lawr i Caerdydd lot, felly oedd gyd o fy mhres, ti'n gwbod, student loan fi'n mynd tuag at y tren, a ti'n gwbod, not cheap, um, 1090 quid fatha bob go, ac um, hwnna oedd fy prif beth yn, twa, yn ychydig yr wythnosau gyntaf. Ac um, efo rhan cymdeithasu, nath hwnna ddim rili cicio fewn tan tua y semester ola yn blwyddyn gynta i. Felly dyna pryd nath gyd o'r pres jyst llifo allan o cawnt. So oedd o'n jyst yn dipio fewn y gallan i savings fi. Ie, yeah, mae hynny fel roulette wheel, mae'n mae really dansiarus. Symud mewn i'r savings a wedyn wythnos nesaf, syth nôl mas. Mae hynny'n digwydd i lot o bobl fi'n credu, ond uh, llun os, os, os na cyngor ar gael am siwdi budgeto should i wneud rhyw fath o structure yn hermau faint dylse pobl bod yn gwario ar uh, food shop. A dwi'n eistedd ma'n gwrando ar hyn i gyd yn meddwl, dwi wedi clywed hyn gymaint o weithiau. O'n i'n cymryd rhan um, yn siarad efo panel o blwyddyn, diwedd y blwyddyn cyntaf nhw. A nath o'n i ofyn yr union cwestiwn yma, a dyma un boi yn dweud, o ia, nes i wario pres i gyd o fewn y pethau nos gyntaf. Um, nes i wedyn gorau ffonio mam a dad gwybod, esboniodd yno be o'n i 'di wneud, ac ar ôl lot o gweiddi, nathon nhw wedyn cymryd bob ceiniog odd o'n gael gan cyllid myfyrwyr, oedd yn mynd syth at mam a dad, ac oedd o'n nhw roi hyn a hyn yn ei account o bob wsos, a oedd ddeud oedd y rest o'r blwyddyn gyntaf ddim rhywun peth, ac o'n i fatha, wel ia, dwi'm yn synnu. Um, felly, da ni yn trio, um, mae gennym ni wastad um, staff yn y brifysgol. Os da chi'n mynd i fod yn un o'r bobl fatha'r unigolyn yna, ewch chi weld y bobl ma'n munud da chi'n cyrraedd. Chos maen nhw wedi gweld hyn i gyd, fel dwi'n dweud, felly mae gennym nhw lot o ffyrdd gwahanol helpu cyllido. Ac yn amlwg, beth da ni'n sio pwysio, dydy peidio mynd i fewn i overdraft, peidio cael fatha scorecard, uh, cardyn credyd yn meddwl, os gennym fi'n bres ar y funud. Os da chi yn mynd i sefyllfa anodd ofnadwy, mae yna bres a gael gan y brifysgol, ond ewch i siarad efo'r staff yma gyntaf. Um, ond yn sicr, mae yna bobl yn y brifysgol, mae yna bethau ar y wefan. Da ni'n gwneud fatha fideos hefyd ar ran um, a pethau YouTube ni, efo myfyrwyr yn cael rhoi tips ar ei bethau fanna. Ond pethau dwi wedi gweld dros y flynyddoedd, o, oh, llwyth o bethau. Un fflat yn gwerthu cinio disyl i fflatiau eraill, er mwyn gwneud pres o hwnna. Rwy'n efo car yn rhoi nodyn ar gwylod o fflat yn dweud, os da chi eisiau lift, dwi'n mynd i siopa bwyd, rhowch eich enw lawr fan hyn a na i jardio chi am y petrol. Felly, mae yna lot o ryw syniadau o just siarad efo students hefyd, ond mae'r wythnosau gyntaf yna wastad, um, da chi'n diwario mwy, mae hyd yn digwydd, a mae chydig bach o sioc i'r system, a dwi'n meddwl weithiau da chi jyst angen stop, reset, meddwl, rei, dwi wedi gael da da wan, angen meddwl chydig bach mwy amdano cyllid, ond yn mynd i siarad efo bobl di'r peth pwysica dwi'n meddwl fy hynna. Felly, pan ni'n siarad am budget o cyllidebu, pethau fel hyn, os gyda chi lot o brofiad o gweithio, nes i gweithio trwy gydol amser fi yn yr undergrad a hefyd nawr yn y cwrs meistr, ond o'n i'n nabod pobl oedd ddim wedi weithio a rhyw sut wedi wneud e i weithio. So, be, beth oedd profiadau chi, uh, Fion, yn ei ddechrau gyda ti? Nes ti weithio trwy prifysgol, neu ydych chi'n weithio nawr? Ydw, ydw. So, o'n i'n gweithio ers y cwrs sylfaen trwy at cychwyn fy mlwyddyn gynta. So, o'n i'n hospitality, a wedyn o'n i hefyd efo swydd arall ar ochr yn storiel ac dal i wneud wwan. A wedyn hefyd gyda gyd o y freelance. So dwi'm yn gwybod sut fysa fi wedi gallu wneud efo cyllid ar y pryd heb y swyddi yna. So ie, yeah, fel ddys ti ddeud, rhywun sy'n deitha fi, o, oh, gen i fi'n swydd, dwi fatha, oh my gosh, sut ti'n gallu gwneud e? Hollol. Uh, Cara, beth amdano ti? Nes ti, nes ti weithio drwy gydol brifysgol neu na? Ie, yeah, felly uh, dwi dal yn y brifysgol hyn o bryd a dwi dal yn, a dwi dal yn gweithio. Um, felly fi wedi bod yn gweithio ers haf y flwyddyn cynta. Um, yn amlwg achos Covid, ni ffili fel ffindo swydd ddim yn man o'r gap rhwng chweched a'r blwyddyn cynta. rydyn ni wedi goffo ffindo fel pethau bach i wneud nôl adre. Ond um, yeah, dwi wedi gweithio trwy gydol yn adeg i yn y brifysgol a i fi mae fe'n rhywbeth sy'n jyst yn tywelu meddwl i heb gorfod poeni'n ormodol am yr arian. Um, dwi wrth yn gwybod bod arian ei gael na os mae rhaid ei wario fo e, neu os mae rhywbeth yn mynd yn bod, er enghraifft mae dyfu car, os mae rhywbeth yn mynd yn bod ar y car, dwi'n gwybod bod dyfu pot bach o arian yn hunan, a ddim gorfod poeni'n ormodol amdano fe. Um, Pwysig. Felly hefyd, mae'n rhoi bach o, bach o fel independence, really, unwaith yn mynd i'r brifysgol yn diwe. Ddim yn gorfod dibynnu ar mam a dad sy'n gymryd, a o'n i ddim eisiau rhoi straen ariannol arno nhw chwaith wrth mynd i'r brifysgol, wrth i nhw boeni amdano sut o'n i'n mynd i fforddio bwyd ac yn y blaen. Felly, ie, yeah, dwi wedi gweithio drwy gydol yn adeg yn y brifysgol, ond mae'n rhywbeth dwi'n bersonol yn mwynhau. Dwi'n meddwl yn bwysig i chi wneud rhywbeth chi'n mwynhau hefyd wrth ochr eich astudiaethau. Beth y ti'n wneud i, i weithio nes ti mwynhau? Achos mae rhaid i fi weid nes i ddim mwynhau weithio pan yn i yn brifysgol. Yn Brifysgol Abertawe, mae lot o gyfleoedd i wneud ar da Cymraeg, achos yn amlwg dwi'n astudio Cymraeg yn y brifysgol. Yeah. Felly dwi'n dwi just wneud bach o bopeth i fod yn onest. So dwi'n llysgen ar myfyrwyr Dwi ar hyn o bryd yn gwneud interniaeth gyda Academi Hywel Teifi. O, oh, neis. Nice. Dwi ar fi'n dechrau interniaeth cyfieithu, felly mae'n jyst yn mater o... Sa'n gwybod, o fewn y brifysgol, mae lot o interniaethau, lot o gyfleoedd ar gael, a wedyn rhwng haf y blwyddyn cynta a'r ail blwyddyn, fe fi es i yn gweithio um, i'r egin ôl adre, a um, y cymdeithas fel hwb cymunedol yr atom, felly oedd hwnna hefyd i wneud gyda'r Gymraeg. Felly ni'n trio gael pethau sy'n hefyd yn mynd i edrych yn dda ar y CV gwrs, yeah. ar gyfer swyddi yn y dodol. Ie, yeah, wel, mae cyfieithu mynd i helpu dweud hwnna. Mae Gash yn cyfieithu nawr. Morgan, beth amdano ti? Ti'n ti weithio pan ydych ti yn, uh, yn Abertawe trwy y, yr undergrad na, neu nawr? Yn anffodus, ni nes i weithio yn y undergrad, oherwydd blwyddyn gyntaf, nes i fel teimlo bod y cwrs yn really, really galed. Felly doedd gen i ddim Gyfres, ie. really fel y y ment, um, yeah, y mentality i, i weithio. A roedd, roedd yn gadael bach yn ch'mo' fel adeg lazy i fi. A roedd mae mae'r athrawon wastad yn dweud uh, first year doesn't count. A Wyth. nes i cymryd a bach yn t'gwod, pretty serious. Ie. Um, A fe na.
Ond, a wedyn ar ôl flwyddyn after the blwyddyn with Covid, s- adeg rili lot diflas i fyfyrwyr yn, yn fy marn i. a doedd ddim llawer o swyddi, a oedd llawer o leoedd wedi cael. A wedyn, nawr, wrth wneud fy gradd masters, dwi'n gweithio gyda'r brifysgol mewn cwmni o'r enw Reaching Wider slash Step Up to Swansea, a ni'n gweithio gyda sgolion, sgolion sy'n falle yn struglio yn ariannol, a ni'n neud fel um, campus visit days, neu ni'n mynd drwy'r ysgolion a neud falle well-being sessions. A mae hynny wedi helpu fi siwt gymaint gyda'r cwrs fi ar un bryd. A dwi'n dweud, os ydy unrhyw'n yn eisiau mynd i Abertawe a eisiau swydd rhan amser rydda sy'n really gwrdd cyfforddus o ran amser, dwi'n really fel cynnythorio nhw i wneud y swydd yma, oherwydd mae'n really fel hoel a Ti'n gallu dew, ti'n gallu dewis pryd ti eisiau gweithio. A mae hynna'n rili bwysig yn fy marn i i fyfyrwyr i cael fel reoli gweithio a hefyd gwaith. Ie, yeah, wrth gwrs, fi'n meddwl dyna pam mae lot o bobl sy'n mynd i prifysgol yn trio i weithio i'r prifysgol, tio, os mae hwnna'n student bars neu, neu beth bynnag. Felly maen nhw'n gallu ffitio o gwmpas, tio, i gyd o astudiaethau nhw. Uh, uh, Llinos, fel y prifysgolion, fi'n gwybod weithiau, nad ydyn nhw'n licio bod myfyrwyr yn gweithio tio, lot o oriau. Dyna oedd y profiad fi pan o'n i yn blwyddyn cyntaf ail flwyddyn i, o'n i'n siarad gyda personal tutor fi yn siarad am, oce, okay, fi'n gweithio 35 awr, does ddim gyda fi amser i wneud hyn, hyn a hyn. A tio, mae'r ma prifysgol wedyn yn mynd yn grac bod ni'n gweithio ar mod. Os mae rhaid i myfyrwyr ar y fwyafrif i weithio, sydd mae prifysgolion yn gallu gweithio gyda'r myfyrwyr fyna? Wel dwi'n meddwl be da ni'n neud, da ni'n awgrymu hyn a hyn o oriau. Fatha yn Bangor, da ni'n deud, i fod yn onast, dylai bod chi ddim yn neud mwy na 11, 16 awr yr wythnos. Da ni jyst yn teimlo, os mae'n fwy na hynna, mae o'n crypio ni fewn i fwy o swydd sy'n agosach at oriau'r llawn amser, wedyn ar ben ffitio'r y cwrs i fel, mae'n mynd i fod yn anodd. Da ni yn helpu students ffeindio gwaith, mae'n rhywbeth da ni sicr, da ni'n dall bod pobl yn gorau neu. Pan gwrando na chi wan, mae'n rhaid bod mor os yn gwrs sy'n gallu neud o heb cael rhyw fath o, o bres yn dod fewn. Felly, da ni efo rhywbeth a Bangor Connect, sef portal geith nhw'n logio fewn i, a ffeindio gwaith sydd i siwtio nhw. A dwi'n meddwl, dyna beth da ni'n pwysio lot, ydy ffeindiwch rhywbeth sy'n siwtio chi. a sy'n gweithio â chi o ran yr oriau. Ac o'n i eisiau kind of deud, o, mae brifysgolion yn gret, ond na lai na chi'n barod yn gweithio i brifysgolion, felly stolmaeth yn dych ydy bach ar hwnna da. Ond um, dwi'n gwybod bod na fatha chydig bach o bad rep am zero hours contracts, ond dwi'n meddwl bod yn gweithio'n dda i myfyrwyr. Ac o ran gwaith sgen brifysgolion i myfyrwyr, da ni'n ofnadwy o hyblyg. Fatha efo'r myfyrwyr 'dan ni'n defnyddio eitha' diwrnodau agored i gwahanol ymweledau, gwahanol digwyddiadau sy gynna ni. Yym 'dan ni jyst yn deud reit os 'dach chi ar ga'l gadewch i ni wbod os ma'n adag drwg sy'n rhaid i chi weithio achos 'dan ni'm isio fo amharu ar 'u gwaith nhw ond yr un un adag 'dan ni isio rhoid y cyfleodd 'ma 'dda ni iddyn nhw. A wedyn fatha Cara 'fyd gynna ni'r gwahanol internships a ryw betha ma' pobl yn gallu roid enwa' mlaen ato fo a ma' hwnna adag tu allan i'r adag academaidd fatha fel o'n i'n deud gynna'. 'di'r flwyddyn academaidd ddim yn flwyddyn cyfan, felly mae yna ddigon amser i myfyrwyr gallu ffitio o gwmpas. Ond yn sicr, mae yna lot fwy o opsiynau a mae brifysgolion yn pobl eitha hyblyg i weithio iddyn nhw, ond da ni hefyd yn eitha da ffeindio pethau allwch chi wneud. Ond hefyd, os da chi'n gallu gwneud nhw i wneud efo'r pwnc fatha mae Cara wneud, yn neu rhywbeth sy'n dda i roed ar eich CV, mae yna lot o bethau da ni'n gallu trefnu fel a hefyd. Felly, two birds with one stone, really, fo hynna, da. Gawch chi ennill chydig bach o arian, ond ar un un adag, Mae'n helpu'ch astudiaethau chi, a mae o'n dda i'ch CV chi yn y dyfodol, felly mae'n beth bynnag sy'n siwtio myfyrwyr, swn i'n dweud efo pethau fel yna. Ie, yeah, fi'n meddwl mae'n bwysig iawn i gweithio yn, yn y brifysgol. Fi'n meddwl mae, pan chi'n mynd am swydd, fi'n meddwl maen nhw'n licio gweld bod chi wedi bod yn gwneud rhywbeth ar yr ochr. Fi'n gwybod mae hynny wedi bod y y ffaith gyda fi. So, fi'n gwybod, yn y papurau ar y teli, popeth, mae pawb yn trafod am costau byw a'r twf a popeth sy'n newid yn hermyn inflation a popeth fel hynny. Ydy hynny'n rhywbeth sydd wedi cael effaith ar profiadau chi yn y prifysgol? Newn ni dechrau gyda Cara, pam lai? Ie, yeah, mae wedi effeithio ar nifer fawr o bethau fel le dwi'n siopa bwy neu faint dwi'n wario maent yn cymdeithasu um, ac yn y blaen, ond ni'n rili really lwcus fan hyn yn Abertawe, achos um, fi'n credu bob bore dydd iau, a o'n wneud fel uh, brecwas am ddim i ni ar campus. Felly oedd hwnna'n really, really handi um, o ran costau byw a neud siŵr bod pawb yn gallu affordio bwyd ac yn y blaen. Ond hefyd, o ran gwario a cyllidebu, O'n i 'di ffindo bod ffordd o gymdeithasu heb wario ar arian er enghraifft, fel mae'r môr mor agos, man a man i ddefnyddio e. Felly, ie, jyst, jyst cymdeithasu mewn ffyrdd wahanol, fel does dim rhaid gwario arian ar diwedd y dydd. Does dim rhaid gwario arian, mae hwnna'n great quote. Ffion, beth amdano ti? Ti wedi cael unrhyw wahaniaeth i profiadau ti ers tyfu prysau? Do, felly ie, dwi wedi ffeindio fod Brifysgol Bangor wedi helpu lot, achos hyd yn oed dwi yn y gog yn barod, o'n i'n byw yn halls am y blwyddyn gyntaf, ac oedd bar Uno, sef lle i ni cymdeithasu a bita a ballu, ar y campws, ac oedden nhw'n cynnig cinio dy Sul am ddim. So, oeddech chi'n gorfod fatha bwcio lle chi a ballu, ond oedd yr opsiwn dal yna. Ac hefyd, maen nhw newydd gychwyn o'n bar uno, ond oedd o'n yr um, teras hefyd, fatha adeilad y prifysgol, yr er prydau fwyd am dwy bunt, rhwng fatha hanner dydd a dau. Felly, ar ôl mynd i darlithoedd neu rhywbeth, neu oedd y si jyst yn gael fynd fel fyfyriwr neu rhywun o'r cyhoedd i gael prydau fwyd am dwy bunt, ac dwi'n teimlo oedd hwnna'n helpu lot os oedd gynnydd ti ddim llawer o cash yn y banc, oedd mynd i Morrison's neu beth am meal deal, oedd o'n lot ratach gael pryder poeth. Fi'n mynd i protesto a Cardiff Met. Yeah. Mae'n edrych fel bod pawb yn neud yeah, rhywbeth. Ie, neud e, O, dwi yna hefyd, mae staff yn cael mynd, felly yn ystod na coginio fi'n hun, dwi yna, mae'n gret. um, Morgan, beth oedd ti? Ti wedi gweld unrhyw uh, wahaniaeth, tio, profiadau byw yn prifysgol gyda'r tyfu yn prysau? Wel, yn ystod fy undergrad, ro'n i'n byw mewn halls yn fy mlwyddyn cyntaf. Mm. Wedyn, blwyddyn 2, blwyddyn 3, ro'n i'n byw mewn fy adeiladau Mae fel rhywun felly, maen nhw'n talu ar gyfer electric a gas. Mwyn i ddim ond angen gwario arian ar rent, felly fydde ddim byd alfri gomod o siawns. Ond nawr dwi'n byw mewn fflat nawr ble dwi angen talu gas a electric a mae'n fel sioc enfawr i fi achos mae, mae, mae mor uchel a dwi fel bod yn bach o cheapskate ar hyn o bryd. Dwi'n gweld bod um, draen fel nodi lawr o faint amser dwi'n rhoi gas ymlaen, neu faint o amser dwi'n gwario ar fel y PlayStation fi. So, fi angen just fel bod yn ofalus, ond mae'n rili really uchel, ond dwi'n fyw ar hyn o bryd, so dwi'n iawn. Yeah. Mae'n just yn bach o sioc. just gweld pa mor hir ti'n gallu mynd heb roi'r heating mlaen yn y winter. Dyna'r dyna real challenge. Pa mor hyd ti'n gallu mynd gyda dau hoodie mlaen, scarf. Os chi'n gallu gwneud ei doleg, ti'n gwneud yn dda. Um, Llinos, ydy hyn yn rhywbeth chi wedi gweld yn y prifysgolion ble mae myfyrwyr nawr yn dechrau stryglo fwy? Fi'n gwybod mae rent wedi mynd lan, tio, i, i, i rhywbeth erchill mae'n teimlo fel. Mae, mae pawb yn cwyno am, am bopeth. Ydy hyn yn mae'r mae prifysgolion yn tio, ydyn nhw'n aware o'r problemau yma? O, oh, yn sicr. Mae rhywbeth da ni'n trio helpu gymaint o da ni'n gallu. Felly, dwi'n mynd i roi plug chydig bach i Brifysgolion Cymru fan hyn, jyst bob un o'n ni. Da ni'n ofnadwy o lwcus, mae costa byw ni'n tefyd bod lot is yng Nghymru o ra am yna fwy o bethau ar gael o ran renti a falle. Felly mae'r myfyrwyr yng Nghymru mewn sefyllfa eitha da, ond mae dal yn anodd a da ni'n gweld hynny. Ond o ran bod yn brifysgol, da ni'n trio helpu allan, felly chydig o flynyddoedd yn ôl, fysa rhywun ddim yn dod i brifysgol heb bathroom nhw'i hunan. Rwan mae hynny di newid, cos os maen nhw'n meddwl bod o'r hatach rannu stafell molchi, wnaeth nhw sbio ar yr opsiwn yna. Felly, da ni di ail agor stafellodd yn neadda sydd efo stafellodd molchi di rhannu wan, achos bod nhw'n hatach, achos bod pobl eisiau hwnna ac eisiau fatha lleihau costau nhw. Dwi'n meddwl mae o'n cael effaith. Uh, ges i rywun yn ffonio fi fyny adag canlyniadau llynedd. Ni oedd i ail dewis nhw i insurance nhw, ac oedden nhw'n eisiau mynd i'w dewis cyntaf, cos na ddim lle yn ei adda, ac oedden nhw wedi edrych ar ochr rent i bethau, ac oedden nhw methu fforddio rentio lle oedden nhw eisiau mynd i brifysgol. Wow. Felly dwi yn deud wrth bobl un o'r pethau mwyaf da chi eisiau sbio yno fel cyn i chi fynd, ydy byddi costau llety y brifysgol, ydych chi'n cael aros yn am yr holl amser, ac os da chi'n symud allan, be di'r sefyllfa da gyna? Yn amlwg, da ni'n gweithio efo yr ardaloedd, da ni efo um, staff yn y brifysgol sydd yna i helpu bobl ffeindio rhywle i fyw. O ran yr ochr cymdeithasu, bethau, fatha oedd Cara'n dweud, eto, da ni'n lwcus, plyg i'r ysgolion Cymru. Um, mae yna lot o bethau da ni'n gallu gwneud sydd ddim yn costio ddim byd. Um, a mae brifysgolion yn gwneud pethau ychwanegol hefyd, bethau da ni ddim efo um, pris aelodaeth i unrhyw un o'r clybiau neu cymdeithasau neu tîmau chwaraeon sgynna ni. Oh, wow. Achos da ni eisiau pawb gallu ymuno fo rhywbeth sgynna nhw diddordeb ynddo fo heb bob res yn rhywbeth sy'n stopio nhw gyrru history o'n nhw'n rhaid gwneud. Pan mae bobl yn byw yn y neadda, geith nhw ddim dde'r gym fatha'r rhan o be maen nhw'n talu yn y neadda. Ddim fysa yna'n gwneud gwahaniaeth i fi. sicr i'r rei bobl, maen nhw'n hau, a fatha Fion yn dweud, cinio am ddim di syl. Felly, mae yna lot o gwahanol bethau da ni yn gallu neud pe brifysgolion. da ni'n trio wneud, achos be da ni'n misio ydy, mae pawb yn mynd i brifysgol am y profiad, di pobl ddim jyst yn mynd am y cwrs, felly fel dwi'n dweud, da ni'n trio gwneud beth da ni'n gallu, ond dwi'n meddwl y prif beth ydy, lle bynnag mae rhywun yn meddwl mynd, y rent ydy'r pris mawr, felly sbio fewn i hwbo hwnna i ddall beth ydy'r sefyllfa, dwi'n meddwl yn bwysig iawn. Mm. Chi'n meddwl bys unrhyw un ohonoch chi wedi wneud unrhyw beth yn wahanol os oedd prysau fel maen nhw nawr pan ych chi'n ymgeisio ar y dechrau yn hermau tio, um, rhai pobl yn byw gytre a wedyn yn trefeili i'r prifysgol. Bys eich unrhyw un ohonoch chi wedi considero wneud rhywbeth fel hynny yn lle be wnaethoch chi os oedd y prysau fel maen nhw nawr? Ie, yeah, felly uh, blwyddyn nesaf fi'n meddwl byw adre a teithio. Right. Dwi'n reiddio Sir Gyfyrddin, felly mae'n hala ti a awr i fi gyrraedd i fyny yn ei Abertawe, ond yeah. o ran arbed arian, a bydd dy fod dyled erbyn diwedd yn gradd i, fi'n credu mae dyna'r opsiwn gorau yn dyfe. Ond o ran cymdeithasu, sa'n siŵr sut mae hynny wedyn yn mynd i weithio, ond gewn ni weld. Wel, i gloi felly, na i agor e lan eto i bawb. Um, oedd yna sioc falle, beth oedd y sioc mwyaf gawsych chi yn hermau ariannol a cyllidebu a pethau fel hynny? Beth oedd y sioc mwyaf i chi gyd? Yn dechrau gyda Ffion. Dwi'n meddwl yr uh, sioc mwyaf ges i oedd, achos oedd mynd i brifysgol yn rhywbeth hollol newydd, ac trio gael routine, dwi'n meddwl oedd pres yn dod i fewn i hynna, achos gorau gael coffi cyn darlith i wneud, siwa, neu siwr bod dwi'n enjoyo diwrnod neu rhywbeth. Dwi'n meddwl, jyst fydda, dwi'n teimlo fatha ti'n mysylwi faint mae hwnna'n adio fyny tan diwedd y mis pan ti'n sbio ar, ti'n pan mae pobl, wel, mae mam neu nain deitha ti reit, reit ti sbio ar dy finances a sort it out, you know. Cara, beth amdana ti? Ydyn nhw, ydyn nhw bwynt ble oedd sioc mawr wedi dod, like, neu oedd e'r fel, waw, mae coffi yn 4.50, neu beth bynnag? Um, just bach o bopeth, really. Just yn amlwg symud i ffwrdd adre, just gweld faint o cost bopeth, cost rent ac yn y blaen. O'n i'n meddwl, sa'n siŵr fel i reoli'r arian hyn. So oedd hwnna'n sioc enfawr. Rwy'n nes i tynnu nôl ychydig o ran gwario ac yn y blaen. A wedyn, o'n i rili really di gael ei syni da faint o gyfleoedd sydd ar gael i weithio o fewn y brifysgol. Um, dwi'n joio wneud a cymdeithasu da pobl um, sydd o fewn y brifysgol hefyd. Um, Morgan, beth amdano ti? Unrhyw beth specific sy'n sy cofio o like the oh my god moment o fi di gwario X amount? Dwi'n credu, y, y sioc mwyaf i fi oedd uh, symbol yn annibyniaeth. Dwi'n cofio diwrnod cyntaf fi i brifysgol oedd i fel, beth rydw i'n gwneud, oedd popeth yn just hollol brand new i fi, a roedd ni fel just yn person dibrofiad gyda arian. Ond nawr bod gen i brofiad, a dwi'n gwybod bod cefnogaeth gan Rifysgo a mae apiau i helpu chi fel, ti'n gwybod, mae Uni Days, mae'n rhi dda os ydych eisiau fel pennu rhywbeth. Yn o'n ffordd fel, Roedd y cymryd fel fi llawer amser i gael y brofiad hwnna i arbed arian, ond nawr bod gen i y profiad, Fi'n teimlo'n siarad mwy cyfforddus.
Gwych. Fi'n meddwl y gair mwyaf bwysig fyna oedd annibyniaeth. Fi'n meddwl dyna un o'r pethau mwyaf yn y prifysgol. Gwych. Uh, Llinos, um, cwestiwn olaf fydd y fi um, ato chi. Be fydde ti'n dweud i rywun sy'n meddwl mae arian yw'r reswm mwyaf am beidio mynd i'r brifysgol? Os just un ddarn o gyngor, be fysych chi'n dweud? Fyswn i'n dweud, hwn di'ch cyfle chi i astudio rhywbeth da chi yn teimlo'n angerddol tuag ato fo, gennych chi ddiddordeb ynddo fo, da chi'n mynd i gael eich dysgu gan pobl sy'n teimlo union yr un peth, a da chi ddim just yn mynd i wneud y cwrs, da chi'n mynd am yr holl beth arall mae da ni wedi bod yn trafod yn ystod hwn, y cymdeithasu, yr annibyniaeth, y dysgu sut mae cyllido. Mae just yn Rhywbeth hollol unigryw dwi'm yn meddwl sydd ar gael yn lle arall. Felly dwi'n meddwl y ffordd gorau edrych yn fo ydy mewn fel buddsoddiad, fatha investment yn eich dyfodol chi. Ac oes, mae yna ochrau cyllid i drafod, mae yna rei pethau mynd i fod yn anodd, ond os da chi'n gwneud yr ymchwil, meddwl amdano fo, gweithio fo gyd allan, dylai bod o ddim y rheswm i beidio mynd, achos mae'n buddsoddiad yn eich dyfodol a beth da chi eisiau wneud. Gwych, diolch yn fawr. Diolch i bawb am rando. Dyna'r podlediad. Gobeithio bod clywed am profiadau Cara, Ffion, Morgan, fi ac o brofiad llinos yn y prifysgol wedi bod yn fuddiol iddi chi. Mae'r podlediad yma yn rhan O barod ar gyfer prifysgol, casgliad o adnoddau rhad ac am ddim gan brifysgolion yng Nghymru wedi ei llunio gyda'r bwriad o'ch helpu chi dechrau ar eich taith i addysg uwch. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd at openlearn.com slash barod ar gyfer prifysgol. Bydd y link yn y nodiadau sy'n mynd gyda'r gyfres. Yn y benod nesaf, rydyn ni'n clywed wrth fyfyrwyr am fywyd academaidd ym Mhrifysgol a'r naid o astudio yn ysgol i addysg uwch. Diolch yn fawr i pawb. Diolch i Llinos, Cara, Ffion a Morgan am bod gyda fi am y podlediad yma. Diolch a hwyl fawr.
Mae sgwrsio am brifysgol yn gynhyrchiad Bengo Media ar gyfer barod ar gyfer prifysgol.